Lëtzebuerg ass en demokratesche Staat. Dat steet am alleréischten Artikel vun der Verfassung. D'Politiker soen net vun uewen erof, wéi wat geschéie soll, ma jiddereen huet d'Recht, seng Meenung ze soen. Jiddereen huet op déi eng oder aner Manéier Geleegenheet, matzebestëmmen. Egal wat fir eng Nationalitéit en huet, egal wéi al en ass oder a wéi engem Beruff e schafft. Wann ee sech am ëffentlechen a politesche Liewe manifestéiert, et beaflosst oder matdecidéiert, dann nenne mir dat Participatioun. Wale sinn eng Manéier fir matzeschwätzen. Do siche mir eis ënnert all de Parteien déi eraus, vun deene mer mengen, datt se déi beschten Iddien a Programmer hunn. Mir wielen déi Kandidaten, vun deene mer iwwerzeegt sinn, datt se eis no de Walen am beschte vertrieden an datt se an eisem Numm Decisiounen huelen, déi mer gutt a richteg fannen. Mat de Wale gëtt awer och e Bilan gezunn. Hunn déi Parteien, hunn déi Leit, déi mer gewielt hu gutt geschafft oder hu se eis enttäuscht? Si se dem Vertraue gerecht ginn? Schwätzt jo am Fong näischt dergéint se nach eng Kéier ze wielen. Hu se awer an eisen Aen hir Aarbecht net gutt gemaach, da schéngt et jo normal, datt mer eis fir aner Leit oder aner Parteien decidéieren. Walen oder ee Referendum sinn awer net déi eenzeg Méiglechkeete fir sech anzebréngen. Participéiere kann een op ville Plazen. Vill Leit doen sech zesummen a setzen sech gemeinsam fir hir Iwwerzeegungen an. Si maachen dat a Veräiner, Organisatiounen, Gewerkschaften oder Parteien. Jidderee ka sech an anerer mobiliséieren, zum Beispill am Gespréich an duerch Diskussioun a sengem Ëmfeld, andeems ee Biergerinitiative grënnt oder doduerch, datt ee seng Meenung ëffentlech manifestéiert. Sou huet een d'Méiglechkeet op eppes opmierksam ze man. Et entsteet eng ëffentlech Diskussioun déi d'Politik beaflossen an eppes bewierke kann. Dobäi kann et sech ëm grouss Froe wéi zum Beispill d'Chancëgläichheet, eng nei Verfassung oder ëm ganz konkret Problemer wéi zum Beispill d'Wunnproblematik am Land handelen. Wann ee wëll, datt en Thema an der Chamber diskutéiert gëtt, mécht een eng Petitioun. Dat ass eng Demande oder Fuerderung, déi een un d'Parlament schéckt. Déi kritt ëmsou méi Gewiicht, wat méi Leit se ënnerstëtzen. A fir ze weisen, datt ee se matdréit, ënnerschreift ee se. Entweder op Pabeier oder awer um Internetsite vun der Chamber. Wa 4.500 oder méi Leit eng Petitioun ënnerstëtzen, da muss se an engem Débat public an der Chamber zur Sprooch kommen. Do kënnen d'Petitionären hir Fuerderung da wärend enger Stonn mat Deputéierten a Ministeren diskutéieren. Dat heescht net onbedéngt, dass hir Fuerderung dann erfëllt gëtt, mee domat ass en Thema an der Ëffentlechkeet, vläicht och an de Medien. Et gëtt driwwer geschwat an et kann och Beweegung an där Fro ginn. Participatioun ass net nëmmen eppes fir Erwuessener. Eng Petitioun zum Beispill kann ee scho mat 15 Joer ënnerschreiwen a souguer selwer lancéieren. Kanner a Jonker kënnen doriwwer eraus och a Kannergemengeréit matschaffen oder sech am Jugendparlament engagéieren. Wee sech wëll bedeelege muss awer virun allem eppes maachen, sech informéieren. Nëmme wie Bescheed weess ka richteg matschwätzen. Méiglechkeete gewuer ze gi wat leeft ginn et der jo genuch. Dozou gehéieren d'Dagespress, d'Noriichten an den Internet, awer natierlech och den Internetsite vun der Chamber, d'Chamberbliedchen oder Chamber TV, déi jidderengem zur Verfügung stinn. Sech informéieren ass am Fong eng Biergerpflicht. D'Demokratie lieft also vum Matmaache vun hire Bierger. Jiddereen, ob Lëtzebuerger oder net, ob Fra oder Mann, ob jonk oder al, kann op ville verschiddene Plaze seng Iddien abréngen, Afloss huelen an eppes veränneren.